Балтач! Хәерле көннәр Балтачлыларга. Менә шәһәрегезгә кердек әле. Район, әйе, район ПГТ. Балтач районында ничә авыл бар? Әйеме? Дөресме? Җирлек. Менә карагыз. Күп менә кубок. Менә любой алам.

Бөтенесе ялтырап тора, карагыз әле. Карагыз әле. Эшчән егет, аның турында сөйләп талырмын, язырмын, укырсыз. Карагыз. Номерларын карагыз, номерларын. Шәп.
Закмазак

Залларны аша торсаң нәрсә, неме? Ярар, менә карагыз әле, менә шундый безнең инде хыял. Шундый өйебез булсын дип әйма торым. Бу безнең мунча. Тегендә безнең әнә балалар. Бу, бу безнең өй. Вот, менә шундый хыяллар.

Менә шул планерның генә пиаласы бар бит әле. Ә бик кыйммәт тора икән ул. Әллә ничә йөз мең. Менә шундый.
Планер якынрак.
Бу планер. Менә моторы да юк.

Эх, очып китәр идем. Самолетта! Бик матур, наша параш.
Самолет ничек, матурмы? Шады.
Финатта каша очабыз? Очабыз, э, үзем көнен әйтермен мин, билгеләрбез көнен. Билет буенча бүген китә торган вакыт килеп җитте. Ярар. 12 дә әллә 20 минуттан. Э, без кая кая очабыз әле?
Безгә Мармариска, Турцияга. Кайсы самолетны алабыз? Йөмрәбезгә шушы әйтләр. Миңа монсы ошап бетми, әллә тегесенә утырабызмы? Яшеленә.
Маймыл кебек төштең, матурым. Маймыл кебек төштең.
Так. Балтач аэродромы. Сез кем булдыгыз әле? Мин пилот Гали Әхмәтов, 3 класс пилоты. Сез кем буласыз әле? Очып китәм хә, самолеттан. Ага.
Киттем мин Казанга.
Сез Балтач бик зур рәхмәт.
Сез Инстаграмда кем буласыз әле? Татар малай.
Ага.
Ярар, ярар, ярар, ярар. Әллә кая китмәгез яме, чойлап чыгыз.
Тарым матурлары менә Фердинанд абый белән таныштым. Ул да бик э, кызык итеп социаль челтәрләр алып бара икән. Сөйләгез әле. Мин фарпул җитәкчесе булам Балтачтан. Менә без әле генә аэродромга мендек, самолетларны карадык бергә-бергә, күңелле видеолар ясадык. Әйе. Менә хәзер шуннан чыгып киләбез. Әйе, Фердинанд Ау.
абый монтаж ясый икән үзе, видеолар төшерә икән. Менә аның сәхифәсен аска куячакмын. Кереп карагыз, бик кызык. Язылыгыз.

Менә Казан ханнары, Вәҗип булган, Мәскәүдән килгән ни бер генераль лейтенант татар, саф татарча сөйләсә, син ни монда барда руслашка, почему татарда укымыйсың ди. Менә шушындый Уфадан безгә бүләк китертте ул безгә. Әйе. Болар инде менә кара главы государства российские. 79 менә баш булган монда, менә хәзер Путин инде безнең. Әйе. Сез карагыз әле. Псков, Новгород князьлары, элек бит 28 дәүләт аеры булган Россиядә. Бер дәүләт булмаган бит инде. Менә Новгород белән Псков князьлары шведларга әйткәннәр. Безгә килеп руководитель дә, пожалуйста, байлык бар. Руководствобыз юк диләр. 700 ел Рюриклар династиясе господство итте бездә. Ул сиңа Россия. Ә монда Роман Азирасы калганын инде 400 ел безнең өстән Екатериналар, ә? Әби патшалар. Ул бит инде католик диненнән православие күчә бит инде, димме? Ә? Екатерина дигән исе бала бит ул. Ну, Екатерина башка диннәргә дә ирек биргән инде, шул ягы белән әйбәт. Ну, күбрәк инде бу русча Екатерина. Әйе, татарга да православный, әйе, католик та юк инде ул. Ул бит мөселман диненә каршы килмәгән. Әйе.
Кыргыз хәл бер бер мең җиңе катлавында ләккә була инде ул. Менә без аны зур итеп таптык моны.

Монда медсестра булган ел. Шәле итеп безнең мәдрәсә карата, татарга. Эй, икенене бүлдине бик каты. Ай Алла, ай Алла. Бик каты үлем, яшәмәс үлем. Габдулла Тукай нәрсә дигән? Безнең гомер уен түгел, бәйрәм түгел. Һич кайгысы булса, адәм түгел дигән. Ничә уйныйсыз? Ә сез яшьләр? Дөрес әйттең. Мин тимер шары пүшәсте, тагын бер укалды ди. Монда килде инде ул. Мин җаны тирәнлеген аңлап бетердем ди. Мин укыдым мин аны ди. Менә биш елда хәле аңлар бузи салдылар инде. Памятле куйды алты елда. Достойно, законы кеше инде.
Бу акчалар сезнең исегездә дирәйме? Дуслар, матурлар, менә карагыз бу чеклар. Элек электән үк Instagram булган, ләкин инде ул менә шулай фотолар карагыз.

Начар бара. Ә нишләп менә яшьләргә игътибар юк? Булса мин нечкәлер, где тонко там рвется диләр. Ул вообще монда музейда безне бер артист килгән монда, Батыста куйды, ну, җырлады. Монда ди балалалап киләбез ди.

Башланмам. Ә шул лекция нет минем. Аны алып китәләр анда да, ярамый. Монда кала инде ул. Бусы төн тәрҗәде үлде. Хатыны Пермьдә яши. Менә бөтен награда безгә җибәрде. Хәзер җире качты бар инде бездә синең награда.

Үлеп апа түкемә дә менә берсе монда беренче булып кайтты менә кара. Әнә, танки ишеге, әнә, әнә, әнә.
Менә буймы? Әйе. Хәйкәл.
Йөздә җиде йөздә. Шуннан кайчандыр 33 бала йөргән. Хәзер җиде бала йөргәннәр. Ноябрь азагы ул асыл салкын була, минус. Теге кунакка барган, апас янына бераз төшергән дә инде, егылган да, яткан инде, кыш теге төн буе. Утыз өч бала үткәннәр. Яшьләр, күрмәгәннәр. Кеше ята бит. Что значит быть яшь кеше булу нәрсә дигән сүз ул, а? Ул бөтен нәрсәне белергә тиеш кеше ул яшь кеше. И теге ложный гына түгел, чынны белергә тиеш ул. А ята кеше ни күрми ул. Бу бер вопрос. Биш укытучы анда килде, киләдер мәктәпкә, биш. Дүрт сөйтә, күрмиләр. Ни күрмиләр алар, а? Берсе күрә дә әйләндереп карый, бу сиза иде икән ди. Шуны бүлгәткән, үлгән инде. Ник бездә со безразличие кешегә охшата? А? Ник без шундый невоспитанный, духовный, а? Духовный калика. Күп белгән булабыз, а фактически белмибез. Кирәген. Менә бит нәрсә, менә бу самый кирәкле ел бу. Шуңа каралса болай, гритонка, то нагнется диләр. Әйе. Егетләр башларга кирәк, бер ана баргамый специалист янына. Баланы дөрес тәрбияләргә кирәк ди. Балана ничә ай дигәч, 9 ай дигән. 9 айга син соңга каласың дигән. Әйе.

Әйе. Хәзер ел ярым бирәләр отпускы бала тәрбияләргә. Ана тестировала тик бүлкәдә. Даже өч ел бирә калыя бит әле. Чыкмаса да була ел ярым тагын да. Тормыш алга бара, начарга бармый үзе. Ну, ряд теге ниләргә бар, ансы аны үтәргә мөмкин. Ну, фактически менә духовный воспитание артта кала. Экономик яктан артта кала.

Язылган бит аны, мин язмадым. Ул кызга кирәк аларның барысы да. Бүлергә кирәк, чагылсырып карарга кирәк. Атна бакый булмаса бер нәрсә дә. Ул әйткән сүз Хушерга яраганdır бәлкем, бәлки бу якка ярамаганdır. Ну, итүгә барыбыз яхшы яшибез. Син кара, урак белән шушы басалар урап бетердиләр бит заманында. Мескенә кайталар и, җеп өзәргә көчебез юк ди.

Курбаш сәрдәгәне. Курбаш сәрдәгәне. Бер туган Хөсәеновлар. Бер туган Хөсәеновлар ясаган моны менә карагыз. Нурзидә дигән чишмә. Кемнәр аларны карый укый, аларга бик кайнар сәлам әйтегез. Бик молодцы егетләр. Карынчык матур итеп, чын күңелдән ясалган чишмә бу. Да, молодцы, молодцы, бик матур. Кая суларын да чыгып әле. Шәп. Мында кое да бар. Кыйнлап шәтимәле.

Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең кабер ташы.
Шулай бара бит әле. Кайран дөрес әйтә аны. Әнисенең төп нигезе теге агач артында дип авыл кешеләр әйтәләр.
Ау, әти, ул 3 яшьтә дөньядан кала ул.

Кара күл бар икән. Менә карагыз әле, бик сихри урын, бик матур. Монда чынлап та менә әллә ни шундый сихерлек бар. Менә карагыз, матур өйләр монда. Карагыз. Менә бу Балтачта. Монда обязательно бу моны туристический маршрут дип итәргә кирәк. Карагыз әле. Дуслар, матурларым, Кара күл, карагыз әле. Искиткеч. Нинди генә матур җирләр юк безнең Татарстанда, карагыз әле. Әнә банда безнең арттан килә. Әй матурым, качабыз. Әйләндер. Давай. Руль.